Bla kantunieri llejla ħa naraw ħafna ritratti milli bagħtulna għandhom u għandna wkoll storja hawnhekk għandi żewġ mistiedna li għandhom storja ferm interessanti. Ħa nibdew naraw ftit ritratti milli bagħtulna għandhom f'dawn il-ġimgħat, fosthom ritratt, ma fhimtx eżatt kux ix-xatt tal-Birgu jew tal-Kalkara. Però li fhimt żgur li hemm post fejn wieħed jagħmel il-bżonnijiet tiegħu għal persuni b'diżabilità, però hemm ukoll it-taraġ. Jiġifieri ma nistax nifhem kif għamlu toilet għal persuni b'diżabilità u m'hemmx aċċess għal wheelchair. Imma insomma. Problema li tkitt ħafna Maltin speċjalment fis-sajf iktar milli nibdew noħorġu fl-għaxija iktar insibu din il-problema hija l-problema tal-parking. U kultant insibu lil min bħal dan jiddeċiedi li jipparkja fuq ir-roundabout. Hawnhekk Buġibba. Il-Mosta sabu soluzzjoni u qalu bi żgur Ħadd iktar ma jipparkja fil-kantuniera x'għamlu poġġew ordin le, għamlu qarblu f'nofs ta' triq fil-kantuniera kif qed naraw f'dan ir-ritratt. Iż-Żejtun huma l-iktar pajjiż bil-għaqal. Fil-fatt biex joħolqu postijiet għall-parking użaw anke biċċa mill-bankina u għamlu parking anke nofsu fit-triq u nofsu fil-bankina bi żgur ma jaħlu l-ebda spazju. Mit-toroq Maltin għal ġod-djar tal-Maltin u għad-dilettanti tal-iskultura żgur se japprezzaw din il dawn il-banavostri li se nurikom issa huma banavostri li fihom għamlu l-iskultura ta' torċa ta' li tal-arma tal-Partit Laburista. Wieħed jifhem ovvjament ma' min iżomm dan il dan il-partitarju, min jaf kemm kien inkwetat meta, ovvjament, biddlu l-arma minn Alla, ħallew it-torċ għax kieku kien ikollu jaqla' l-bana fostri kollu u ara kemm spejjeż. Minn ġod-djar għall-ismijiet tad-djar. Fuq il-kaxxa tal-ittri dan waħħal il-kelma Tinkwetax. Kif qed naraw, waħħal il-kelma Tinkwetax forsi biex meta jkun se jiftaħ u forsi jkun qed jistenna li ġej il-kont, jirrilexxja mill-ewwel u ma joqgħodx jinkwieta. Żgur ma jinkwetax U żgur ma jitbażwarx sid din il-farmhouse li ħa naraw issa li semmiha Jali għax jisbaħ. Ovvjament Jali kitibha u anke għax kitibha ħażin. Da jaqbel ma' Peppi li għandna neħħu l-għajn u qabad u neħħiha. Min jali għax jisbaħ u min bieżel ħafna. Hawn min tant hu bieżel Illi jkun għaddej minn taħt il-bridge ta' Ħal Qormi, jieqaf, jipparkja, jara l-karozza maħmuġa, jaqbad u jaħsilha hemmhekk. Kif qed naraw f'dan ir-ritratt, waqaf, għandi kurżità kbira minn fejn ġab l-ilma, però rnexxielu jaħsel il-karozza taħt il-bridge ta' Ħal Qormi. Miegħi għandi koppja, Alex u Katja, illi bħal daż-żmien sena kienu f'holiday fuq il-Costa Concordia. Tiftakru għal Costa Concordia dak huwa dak il-vapur, dak il-cruise liner illi għereq aħna Fabian u Alwyn marru hemmhekk jarawh nofsu mgħerreq u nofsu għadu mhux. Hekk u qed naraw fil-fatt il-filmat ta' meta marru Fabian u Alwyn. Alex u Katja bħal daż-żmien sena kienu fuq dan il-cruise liner, hux hekk Alex? Ija, hekk hu.
Kellkom vaganza nistgħu ngħidu sabiħa. Però, kif isir f'kull cruise, kontu tieqfu f'ħafna postijiet, mhux hekk? Hekk hu. Fosthom waqaftu Palma de Mallorca. Mortu sightseeing? Aha.
Konna hemm u qbadna l-bus. U kellna daqsxejn problema hawn. Problema għax ħin minnhom irċevejt SMS inti. Għaddej fis-sightseeing hemmhekk tara bħalma dejjem lok u tirċievi SMS. Irċevejt. X'kien fih l-SMS?
Kien hemm irċevejt li kienu ħarġu l-flus mill-Visa card. Irċevejt messaġġ li għadu kif sar Inġibdu l-flus mill-Visa, kif nirċievu meta niġbdu normalment? 140 ewro. Dak il-ħin ħsibt li kien qed daħal messaġġ għal xi flus li kont ħallast jew li xbidt xi ġranet ilu. Imma ma kienx hekk, għax imbagħad irċevejt SMS ieħor. Ftit sekondi wara rċevejt SMS ieħor mill-HSBC u ftit sekondi wara SMS ieħor li ħriġt 300 ewro ieħor. Jiġifieri 140, 300. Ġib bdejt irċievi l-SMS li qed jinġibdu l-flus mill-kard. F'ġiex minuti hawn kollox. U l-kard kienet għandek? U dak il-ħin mort infittex il-wallet, għax il-kard hemmhekk inżommha, u rrealizzajt li l-wallet ma kienx fuqi. Ċempilt il-bank Malta u xejn? Ċempilt il-bank mill-ewwel biex żammewli l-kard. U waqqfuha mill-ewwel. Jikkanċellawha, eħe, u waqqfuli mill-ewwel. U laħqu ħadulek kemm? Kollox imbagħad kważi 1,400 Euro. Laħqu ħadulek f'dal ftit minuti? Ftit minuti, eħe. U mbagħad ġejt lura Malta, kellimt lill-insurance, ovvjament, kellimt il-bank. L-insurance u l-bank. Imma ma ħadt xejn. Għamilt rapport il-bank, l-insurance ma ħadt xejn, le. Ma ħadd xejn għal xiex, qalulek? Għax il-bank qal li ma l-ewwel darba. li daħlu il-pin tal-visa card ġibdu il-flus. Jiġifieri qisu kien hemm xi ħaġa li kienu jafu l-pin jew użaw il-pin b'xi mod. U ikkonkludew illi kelli il-pin mal-visa card. Imma inti kellek il-pin mal-visa card? Żgur, żgur ma kienx il-każ.
Ma kontx iżżommu mal-visa card, żgur. Le, le, ma kontx inżommu magħha. Imma ma twemminx ovvjament. Le, le, le.
M'emminhiex.
Ma twemminx Ħadd għaliex. affi David, jiġifieri, ukoll, jiġifieri. Għaliex huma qed jgħidu speċi Battulhom. impossibbli, la, la, la kien, la użaw in-numru. Ekku. Qed jgħidu li kont inżomm in-numru magħha. Però fil-fatt aħna, Mal-kap.
aħna fittixna, ġifieri, u fittixna u, u anke miegħek, jiġifieri. Aha. U rajna wkoll filmati u features fi stazzjonijiet anke barranin fejn jingħad li kien hemm min ħadulu l-card B'xi mod saru jafu n-numru, jiġifieri b'xi mod il-ħalejn saru jafu n-numru tal-pin u ġibdulu l-flus, jiġifieri inti m'intix l-uniku wieħed fid-dinja, jiġifieri. Hekk hu hawn problema lina fuqha li li hawn każi, jiġifieri fid-dinja li rajt każi u mbagħad u. Li ġrawlhom bħali dawn għan-nies hawn, jew jiena ġrali bħalhom insomma. Mela aħna nappellaw jekk hawn vittmi oħra Maltin bħalek ta' din it-tip ma nistax nifhem x'inhi u ma nistax ngħid x'inhi, imma jekk hawn vittmi li bħalek Maltin, ngħidulhom iċemplulna ħalli aħna ovvjament ngħaddu d-dettalji lil dawn lill-banek ħalli ngħinu l-banek ikomplu jinvestigaw kif din tista' tiġri U ovvjament nappellaw lill-banek biex ikomplu jinvestigaw u jagħmlu l-affarijiet ikunu iktar siguri. Nirringrazzjakom talli kontu magħna, jiddispjaċini li kellkom tħassru l-vaganza hekk. Imma ġifieri aħjar kontu fuq dak it-trip milli fuq il-Costa Concordia ftit xhur wara għax kienet tkun ħafna ħafna. Grazzi li kontu magħna, nawguralkom li nistennew ikollkom holiday isbaħ.